Helo, shwmae? Doctor Alwena Morgan ydw i, darlithydd o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. A fan hyn, mae saith Davies, dwi ddim, ac Erin Davies. Dewch chi lawr. Helo!
Helo! Right, so heddi, i ni'n mynd i siarad yn byty'r synhwyre. Saith, wyt ti'n cofio beth yw'r pimp synhwyr? Arnogli.
Arogli. Gwynto.
Arogli yw gwynto. Clywed.
Clywed. Blasu. Blasu. Edrych. Ie, gweld.
Timlo.
A teimlo.
Da iawn.
Pwrpas cyntaf y croen yw eich hamddiffyn rhag niwed. Rhan pwysig o'r ffordd mae'n gweithio yw i rhoi gwybod i chi am y pethau sy'n digwydd o'ch cwmpas. Pa mor dwym yw rhywbeth, ydych chi'n pwyso neu cyffwrdd â rhywbeth, Ydy rhywbeth yn ei dolur i chi? Gall hyn fod yn bwysig iawn i'ch rhybuddio. Mae yna gwahanol mannau o'ch crôn yn dweud wrthoch chi am y pethau yma i gyd. Wrth i chi gyffwrdd â rhywbeth, mae nerfau sydd o dan eich crôn yn dweud wrthoch chi os ydy rhywbeth yn galed neu'n feddal, sych neu gwlyb, garw neu llyfn. Er enghraifft, os ych chi'n rhoi eich llaw yn agos at tân, mae'n teimlo'n boeth. Mae hwn yn eich rhybuddio chi i bido i fynd yn fwy agos. Mae hyn yn eich amddiffyn chi rhag niwed. Right, so fan hyn, beth yw hwn, lla- saeth? Llaw.
Fel arfer, 'ych chi'n gwybod bod crôn i gael dynnu ar ein dwylo. Nawr, mae'r crôn yn bwysig iawn oherwydd mae fe'n amddiffyn y tu fewn o ni gyd. So mae'n dweud wrth ti os mae rhywbeth yn llyfn neu'n arw, neu os mae rhywbeth uh, yn garw. bigog. Ie, yeah, yeah, garw, ie. Yeah. Saith, so i'n dala dy law di fan hyn. Wyt ti'n gallu timlo yn rhywbeth? Cedd o lyged. Wyt ti'n gallu timlo yn rhywbeth?
Yep. Mm. Ie? Yeah?
So heb gweld, i ti wedi gallu timlo bod fi'n gwasgu ar dy grôn. Ond mae hwnna oherwydd y synwyr y teimlo. So wrth bod fi'n gwasgu, ti'n gallu teimlo'r pwysau o, o bus fi. Mae hwnna... Yn, yn, yn, mae fe'n anfon arwyddion bach sy'n mynd y holl ffordd, mae nyrfa bach yma, mae pethau bach melyn yn sy'n flaen nawr, mae nyrfa o dan dy grôn di i gyd, a maen nhw gyd yn mynd y holl ffordd lan dy fraich, mewn y dasgwn cefen di, a lan dy ymenydd di, a mae dy ymenydd di'n dweud wrth ti, ww, fi wedi timlo rhywbeth fyna. A mae hwnna'n bwysig iawn, oherwydd dwyt ti bod ti'n rhoi dy fys di ar bws cannwyll. Beth yw, beth sydd ar cannwyll? Tân.
Tân.
Beth fydde hwnna'n neud os o ti'n rhoi bys di mewn yn y tân? Llosgi.
Mae'n llosgi, oedden ni lot o ddol i'r wyddo fe. Os wyt ti moyn rhoi bys yn y tân, so mae dy grôn di yn bwysig iawn i dweud wrth y ti beth sy'n digwydd o dy gwmpas di.
Mae arogl yn cael ei greu gan gryneb fach sy'n dod o flode neu pethau eraill, a maen nhw'n trafeilu mewn trwy'r nostrils, heibio llawer o flew bach, ac yn cyrraedd cefn y trwyn, ble mae'r arogle'n bwrw ac yn glynu. Mae'r man yma tymed bach fel y pleuroidau sydd yn helpu chi i flasu. Mae rhoglau gwahanol yn anfon signalau gwahanol i'r ymennydd, ac yna yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng aroglau gwahanol. Mae hwn yn gallu neud i chi gofio rhywbeth, neu teimlo mewn rhyw ffordd, neu hyd yn od eich gwneud chi teimlo'n llwglyd. Mae oedolyn yn gallu gwahaniaethu tua 10,000 o aroglau gwahanol. Mae cefen trwyn cŵn tua ugain gwaith yn fwy na rhai ni, felly maen nhw'n gallu arogli llawer yn well. So arogli newn ni nesa, a beth wyt ti'n defnyddio i arogli? Yym... Ti newydd dweud e? Dy...
Clust. I arogli? O, na drwyn. Dy drwyn. So, ble mae dy drwyn? Fyna. So, pan i ti'n aroglu pethau, hmm. so os ti'n aroglu pŵ neu persawr neis neu bwyd sy'n gwynto'n ffein, mae darnau bach, mae grynau bach o'r bwyd yna neu beth bynnag ti'n gallu aroglu yn mynd mewn trwy dy drwyn Lantwr Joen. Heibio'r blew i gyd. A ma fe'n bwrw man bach sy reit ar cefen y Joen. Mae dau pethau gyda blew, clust, Joen. Os, na ti, os mae blew i gael drwy ddoi nhw. I cael stopu dwst a pethau wrth ych, pethau ych y fi mynd mewn. Ah. Ie.
Fel, fel mop. Neu brwsh. Ie, 'na ti, ie. Ma' t'mod, odi, ma' fe yn gweithio tipyn bach fela, odi, odi. So pan ti'n gwynto pethe, ma'r gwynt yn dod a ma' fe'n bwrw cefen y trwyn, a wedyn 'ny ma' signale bach yn mynd lan dy ymennydd di, bing! A ti'n dweud, o, fi'n gallu gwynto chips.
Yummy. Yummy, ti'n lico chips, ti? Ma' Arogli yn bwysig iawn ar gyfer synnwyr arall, sef blasu. A mae hwnnw oherwydd wrth i ti cnoi dy fwyd, mae gwynt de yn mynd lan dy drwyn di, so ti'n gallu arogli a blasu fe gwmws yr un pryd. Yna pam, os mae, mae anwyd i gael y ti, mae drwyn di'n llawn, ti ffili, a ti ffili i gwynto cystal, mae pobl yn dweud maen nhw'n ffili blasu fe chwaith.
Ar eich tafod mae llawer o plorod, ac y tu mewn i'r plorod yma mae blas bwyntiau neu taste buds bach. Wrth i chi fwyta mae'r bwyd yn cymysgu gyda'r pôr fel bod blas y bwyd yn gallu cyrraedd y tu mewn i'r tafod. Mae'r nerfau gyda chi wedyn ni yn mynd â'r signal, yn mynd â'r arwyddion lan i'r ymennydd ac yn cael ei ddeall fel blas. Mae rhannau gwahanol o'r tafod yn blasu bwydydd sy'n chwerw fel sbrowts neu brocoli, sur, fel lemon, hallt, fel creision, neu'n felys, fel losin. Beth yw hwn? Oes? Cêc!
Ie, o fath? Tafod yw e fe? Tafod. A'r dannedd rhwng ffres. Pan wyt ti'n blasu, ti'n lli gweld y darnau bach hyn? Plorod, ni'n galw rhain. A tu fewn i rheini, mae'r pethau bach yn sy'n meddwl bod ti'n gallu blasu. Erin, ti'n lli edrych ar tafod saith? Saith, edrycha di ar tafod Erin. Ugh. Chi gweld y plorod bach 'na? Ie. Mhm. So wrth i chi cnoi'ch bwyd, mae darnau bach o bwyd 'na yn mynd mewn i'r plorod a wedyn mae hwnna wedyn ni yn anfon signals bach lan i'r ymennydd.
Mae synau yn trafeilu i mewn i'ch clust ac yn taro pile yn y glust. Mae hwn yn gwneud i'r bilen i ddigrynu i siglo'n gyflym iawn, ac mae hwn yn achosi i'r esgyrn lleiaf sydd yn y corff sydd o fewn y glust i siglo hefyd, ac mae hwnnw'n siglo'r hylif sydd o'u cwmpas nhw sydd yng nghanol y glust. Mae hwn wedyn ni yn anfon y synau i'r ymennydd sy'n cael ei dihongli fel sŵn.
A beth wyt ti'n defnyddio i glywed, Saith? Um, glist. Y glist.
So beth sy'n digwydd pan ti'n gallu clywed sŵn? Ti'n cofio? Mm. Mae'r sŵn yn dod, mae fe'n mynd trwy'r twll yn y glist. Mae'n mynd mewn fyna, fyna, a wedyn mae'n mynd mewn fyna. Bwm, bwm, bwm. Ie, yeah, mae'r ma sŵn yn trefeili trwy'r glist, a mae fe'n bwrw piliau yn y glist neu'r eardrum. A mae hwnnw yn, yn daldrynu, mae fe'n vibrato, yn symud yn gyflym, gyflym, gyflym. Mae fe'n model o'n iawn. So pan mae'r bilen hyn fan hyn yn symud yn gloi, gloi, gloi, gloi, mae hwn yn achosi i tair asgwrn bach, tri asgwrn bach, i symud yn gyflym iawn o fewn y glist. Rhain yr esgyrn lleia sydd yn dy gorff di. Ie, maen nhw gyd o fewn y glust. Alright, a pan mae rhain i gyd yn symud yn yr hylif yn sydd o fewn y glust, mae hwnnw wedyn ni yn achosi signals i fynd i'r ymenydd eto, a wedyn ni mae hwnnw, mae dy ymenydd di yn dweud, o, fi'n gallu clywed rhywbeth. Yes, so dim yn ei gallu teimlo fe, mae fe'n rhy bell mewn. So pidwch trio teimlo fe, mae, fe, mae nhw'n rhy bell mewn i chi jyst gallu teimlo. Ni mae y lot o blew. Mae'r blew i gyd tu fewn. Fyna. A wedyn mae'r gwyr mewn o fewn y glust. Mae hwn yna i cael stopo dwst a phethau chi i ddim mewn i'r glust.
Mae llygad yn gweld pan fydd golau yn mynd trwy gannwll y llygad. Mae'r golau yn taro'r retina yng nghefn y llygad gan greu llun. ac mae'r llun yn cael ei anfon fel signal i'r ymennydd sydd yn dehongli'r llun. Mae cannwll y llygad yn newid ei faint er mwyn newid faint o olau sydd yn mynd mewn i'r lygad. Pan mae llawer o ole mae cannwyll y llygad yn mynd i fod yn llai fel eich bod chi ddim yn cael eich dallu. Mewn golau gwan, fydd cannwyll y lygad yn mynd yn fwy er mwyn gadael rhagor o ole i mewn i'ch helpu chi i weld yn well. Os hoffwch chi poster ddwyieithog o rhannau'r corff, cysylltwch ar e-bost isod. Diolch i am wylio.